Dagban ni Wikipedia saha Dagban bilichinim yina ni bɛ ti duhi Dagban zuliya yɛtɔɣa zuɣusaa intanɛti zuɣu. Di zuɣu ka bɛ yina ni Dagban ni Wikipedia. Dagban ni Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di ti wuhi salo binshɛɣu din nyɛ Wikipedia di ti bahi bahindi Dagban ni Wikipedia. Di bahi bahindi. Din kpa talahi ni yi ŋun nyɛ ninvuɣ palli n-kari na Wikipedia zuɣu ni a ti tɔhiri sabira din kul kpa talahi ni a mi ti nyɛla ban yɛn tɔŋ kahigi di zaa ha ti ʒii ŋɔ puuni, Naawuni yi saɣi. Tɔbuɣu ti yi paya n-niŋ la Manua, ti di pun yɛn ya luɣ shɛŋa yaɣa pam ka ti ni tooi nya ti shɛhira nima kaman pɔhim zuɣu luɣ shɛli polo din mali yɛlimaŋli. Ban saɣi bi niŋ yɛlimaŋli ka ka ka daɣiri din ni, din nɔhi ti ni tooi zaŋ niŋ shɛhira, ti ni tooi lahi ti shɛhiranim bukunim puuni. Tɔ! Pumpɔŋɔ, ti yi pɛn zaŋla buku zaŋ ti ti shɛhira din pahi. Zuŋɔ ti yɛn bɔhinla lahabaya mali sabi bee lahabaya mali niŋ. A yi nya lahabali Dagbaanigu Kpiida zuɣu, wula ka a yɛn mali ni niŋ? A yi kana ti lihi pɔi ka a yɛn tooi mali lahabali niŋ a yooga browza a yɛn dihimi niŋ daging.wikipedia.org program ŋɔ maa nyɛla program shɛli din yɛn chɛ ka bihi tooi valigi Dagbanli sabbu Ka a yi ti bia taɣi bia eh, homework o ni tooi kpe intanet zuɣu bee Dagbani Wikipedia ŋɔ maa zuɣu nti bo baŋsim. Tɔ, shikuru bihi ban bɔhindi Dagbanli gba nyɛla bɛ ni tooi zaŋ li di anfaani ni karimbanim bɛn wuhiri Dagbanli bɛ nyɛla bɛ ni tooi zaŋ Dagbani Wikipedia ŋɔ maa n-zaŋ wuhi karimbihi bɛ karinzɔna ni. Bakwai kam, Wikipedia karimba kuɣila nyɛla ban yɛn yirina tiivi teesa ŋɔ zuɣu nti lɛri salo baŋsim zaŋ kpa Wikipedia bɛ ni tuhiri sabiri di zuɣu shɛm. Kpaŋmi aman ka a ku miri a tiivi bakwai kam m-bɔhindi baŋsim shɛli din yɛn chɛ ka ti tɔhiri yɛligiri Dagbanli Wikipedia. Gbaami Dagbanli Wikipedia saha station ŋɔ zuɣu asibiri dali kam kuriga anahi yi ti yaɣi minti pihita. Dagbanli Wikipedia saha, Small Fund. Ni ti tuma jɛlinsi n ma bihi n ti yaa zaŋdi paɣaba tiri nakarigu naa Zalla Kudura Naa Gorim Gondili ni o ni chɛ nyɛviya zaŋ ti ti ka ti yaa ka a ti ʒini Dagbaani Wikipedia saha. Dagbani Wikipedia saha nyɛla binshɛɣu a ni tooi doli Facebook, a ni tooi lahi doli li Twitter zuɣu, a ni tooi lahi doli li Instagram. On Dagbani Wikipedia saha zuŋɔ ʒii maa, ŋun yɛn zaŋ li ti yɛn nyɛ mani Fuseini Mohammed Kamaldeen, sokam ni mi so di yɛn shitɔbu la. N-ti a zuŋɔ ti yɛn kamina ti bɔhim Wikidata kamani bakɔi din gari la ti ni daa pun bɔhim Wikidata nahingbana la. zuŋɔ ti yɛn bɔhi la wula ka ti yɛn niŋ tooi zaŋ Wikidata n-ku bee n-niŋ anfaani? Anfaani kamani wula? Ti yɛn zaŋla Wikidata n-creati items. N-tiɛhi ti ni daa bɔhim shɛm bakɔi din gari maa, ti daa ti daa lihiri kamani Wikidata zuɣu binshɛŋa din ku beni nyɛla items, kamani Wikipedia zuɣu ti booni li la articles, but Wikidata zuɣu ŋɔ ka ti boli li items. ka item kam mali property, ka property kam mali value, ka value kam mali qualifiers, ka qualifiers maa gba mali references. To zuŋɔ ti yɛn kamina ti lihi tin yɛn niŋ to tin yɛn niŋ shɛm to n nam an item on Wikidata. To tuuli pɔi ka a yɛn nam item on Wikidata kaman tin daa pun bɔhim Wikipedia zuɣu shɛm. Tuuli shee a vihi Wikidata zuɣu N nya n-nya so pun sabi bee so pun create la item maa bee so na bi create. To zuŋɔ ti bɔri ni ti create an item for Doctor Kwame Nkrumah. Chɛɣu ti vihi nya nya Doctor Kwame Nkrumah pun be Wikidata zuɣu bee o na kani. To a yi yooi a browser ka dihi wikidata dot org, wikidata dot org, a yi dihi wikidata dot org ka dihi enter, Di nyɛla binshɛɣu din yɛn yoogi. Di yi yoogi, di yɛn zaŋ a mi kana Wikidata solɔɣu la zuɣu. A nudirigu zuɣu, a ni nyɛ ni Search Wikidata. Search Wikidata ŋɔ maa ka a ŋme binshɛɣu a ni bɔri ni a sabi maa. Kpɛŋɔ ti ni bɔrimi ni ti create an item for Doctor Kwame Nkrumah. Di saha ka a vihi bo Doctor Kwame Nkrumah yuli. Tɔɣipilli sabbu ka di nyɛla binshɛɣu din pun be Wikidata zuɣu a yi nyam ka di puhi panna a sikirin maa zuɣu. A yi dihi Kwame Nkrumah ŋɔ n-tɛha dini nyɛ tuuli ŋɔ, Ghanaian Pan-Africanist and the first Prime Minister and President of Ghana from 1909 to 1972. N tiɛha Doctor Kwame Nkrumah Wikidata item maa di nyɛla binshɛɣu din pun beni. A yi lihi Doctor Kwame Nkrumah yuli ŋɔ maa, namba shɛli pii ni ni Q dini n-wuhiri O Kiw namba. N tɛha, Wikidata item kam zaaha malila binshɛɣu ti booni kiw namba. Kiw namba ŋɔ maa n goligiri item kam zaaha ka chɛ item kam zaaha din be Wikidata zuɣu. Tɔ a ni tooi nya kamani Alaasani bee Alaasan Fuseeni naan ka so gba zaa yuli lahi booni Alaasan Fuseeni. Alaasan Fuseeni niriba ayi ŋɔ maa binshɛɣu din yɛn tooi goligi ba Wikidata zuɣu ku nyɛla namba shɛli a ni lihiri ŋɔ maa din ka ti booni QID ŋɔ maa. So di di leei ka ti lahi mali Kwame Nkrumah yaha ka o gba Kwame Nkrumah so bee Kwame Nkrumah dabam ka o gba be Wikidata zuɣu n-tiɛhi namba ŋɔ maa yɛn nyɛ waligimsim. To a yi ka a ti lihi nuzaa zuɣu ŋɔ a ni nya language. Language ŋɔ maa wuhirila bali shɛŋa ni bɛ ni sabi Dɔkta Kwame Nkrumah yuya zaŋ niŋ n-tiɛha o mali leebili. Leebili maa nyɛla yuli bee dalinli shɛli bɛ ni zaŋ n-ti laa item maa. Description ŋɔ maa nyɛla buɣisibu bee buɣisibu zaɣ ŋmaa bɛ ni zaŋdi tiri Wikidata label ŋɔ maa. So kamani Dɔkta Kwame Nkrumah ŋɔ, Dagbanli ni bɔ n-nyɛ o? Eem, Dagbanli ni. O nyɛla ŋuni n-nyɛ ninvuɣ so ŋun daa tuhi di Ghana maŋ sulinsi zaŋ ti li, also known as. Also known as ŋɔ maa luɣ shɛŋa ti booni li aliases. Alias ŋɔ maa di nyɛla yu pahi bee yu shɛŋa bɛ ni ni tooi zaŋ boli daadam bee binshɛɣu ka sokam baŋ ni a mi binkaza ka o booni maa, kamani ti yi kpuɣi Shɛhira. eh, bee ti yɛli ni kaman Ghana Senior High School, so n-tooi lan boli li Ghana School. To Ghana School ŋɔ lɛbi di yuŋmaa bee di yupapaɣa. To di ti di di nyɛla Ghana School ka ti yɛn nam Wikidata item ti ŋɔ. To di di lɛbi di alias. To a yi ka a ti lihi gbunni ŋɔ maa, ti mali statement. Statements maa puuni Doctor Kwame Nkrumah mali property shɛli din yuli booni instance of. To a ti ku yooi Wikidata item din kam zaaha do anu zaa zuɣu maa dinnim ka ti booni understatements, dinnim ka ti booni properties. Di saha nahingbaŋ shɛŋa din wuhiri lala bini maa din nyɛ shɛli din mi do a nudirigu zuɣu ŋɔ din ka ti boli values. Values ŋɔ maa, Instance of ŋɔ maa, bɔ n-nyɛ Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah nyɛla ninsala. So, Instance of, o nyɛla bɔ? O nyɛla ninsala. Di saha ka a sabi He-Man niŋ kpe ŋɔ. Image, Property, Nahingbaŋ ŋɔ maa, Image maa, Anfooni, Ti yi mali Dɔkta Kwame Nkrumah anfooni ti anfooni kpanjɔɣu la puuni ti ni booni shɛli Wikimedia Commons la, n-tɛha nimaani ka ti yɛn yaagi Dɔkta Kwame Nkrumah anfooni n-zaŋ na ti kpɛhi kpe ŋɔ maa. Alahisirigi gbunni kana ti mali sex or gender, doo n daa nyɛ o bee paɣa n nyɛ o, dini n nyɛ sex or gender maa, n tiɛhi sokam mi ka Doctor Kwame Nkrumah daa nyɛla doo, so dini n nyɛ o value ni nyɛ male maa. Country of citizenship, eh, tingbani din ni ka o daa be, o daa nyɛla Ghana nira. N tiɛhi lala saha maa ti daa booni la Ghana Gold Coast, dini zuɣu ka a nya ka Gold Coast ŋɔ maa pa kpɛŋɔ maa. Di yi niŋ ka so sabila shɛli ka di mali maliniŋ, nyin din kuli nyɛla a yɛn dihi la edit ŋɔ. N tiɛhi a ku dihi edit ŋɔ a ni tooi taɣi li bee n mali li niŋ. Given name property ŋɔ nyɛla property shɛli bee nahingbaŋ shɛli din wuhiri yu shɛli o banim bee o laambi ni daa zaŋ ti o saha. O laambi daa zaŋla Kwame ŋɔ zaŋ ti o ka o daŋ bee zuliya eh, eh, dundoli shɛli ni o ni daa yina ka o booni li Nkuruma family. Di saha o family yuli n daa booni Nkuruma. Date of birth, bɛ daa dɔɣila Dɔkta Kwame Nkuruma eh, September di a pishi ni yini dali yuuni 1909. Place of birth, Biraduɣu la Nkurɔfu. N tiɛhi a yi lihi ŋɔ nim maa zaaha di kuli nyɛla binshɛŋa din tiriti wuhiri ti a yi yooi Wikidata item din mali nahingbaŋ shɛŋa. To ti kamina ti lihi ti bɔri ni ti nam ti zuɣu Wikidata item n zaŋ ti ninvuɣu so ŋun na ka Wikidata item. Tɛha ti vihi bo yuli ŋɔ shee, M. Mohammed Harun. Mohammed Harun tiɛha sokam ni mi so Alhaji Cambodia la ŋun daa nyɛ ti tudoŋɔna education kpɛma tiɛha ti vihigu o yuli maa nyɛ nyaa di pun beni. Mohammed Harun. Muhammad Haruna. N tiɛhi ka a ti lihi Muhammad Haruna ŋɔ maa, a lihi vihigu maa puuni m bi zaŋ Cambodia la pahi sokam ni mi o yu shɛli la. M bi zaŋ alahiʒi la pahi domini Wikidata zuɣu n tiɛhi a ti bi saɣiri deeri lala title nim maa bee yu pahi ŋɔ maa. Ayi ka a ti lihi Wikidata zuɣu, di lan suuna yuli ka ti kɔŋ zaŋ niŋ, ti yi leei kana aliases maa ni Ti ni tooi zaŋ o yu pahi bee yu shɛŋa sokam ni mi o n-zaŋ li n-kpɛhi nimaani. To yi ni seeti Mohammed Haruna ŋɔ, n nya Mohammed Haruna so ni Ghanaian footballer n-tɛha ka ti ni bɔri so ŋɔ m-bɔŋɔ domin ti ni yɛri so bee ti ni bɔri ni ti create Wikidata item ti so ŋɔ maa n-tɛha ŋun nyɛla karimba kuro n-zaŋ ti ti tudu ŋɔ yaɣili Shukuru polo. Di saha yɛn dihila nimbila ŋɔ N dihi nimbili ŋɔ ka so mihi ŋɔ van gɔhi taba ka yooi li zaŋ ti ma na. A nya bɛn yihi ninvuɣ shɛb zaaha ban be Wikidata zuɣu ka bɛ yuya booni bɛ yɛn piini ni bɛ yɛn mali Mohammed Haruna. Ti mali Mohammed Haruna, Ghanaian footballer, Haruna Mohammed Mburudiba, language expert and a historian, um, kpanjɔɣu, A book by Haruna Mohammed N tɛhi ŋɔ nim maa zaaha di nyɛla yu shɛŋa din bi chaŋ ti kpili ni bɔri yu shɛli ŋɔ maa. To n yɛn nam namdi pariga a ni yɛn labimina n nuzaa zuɣu n ti dihi Create a new item. N dihi Create new item ŋɔ maa ka di yoogi. Um, a nya at, a lihiri at a ninyula kpanjɔɣu zuɣu, a nya ni create new item. N tiɛhi balli maa by default di nyɛla siliminsili. Din nyɛ siliminsili maa, a ni tooi taɣili tu bali shɛŋa zaha, ba, bala binkɔbisi ta shɛŋa zaha din be Wikimedia eh, projects la zuɣu la. To amaa kpe ŋɔ ti na kɔŋ cheli la siliminsili, ti ni labina ti zaŋ Dagbanli gba zaa din pahi di zuɣu. O label, o siliminsili label nyɛla wula? O silimiinsi lileebili nyɛla Mohammed Haruna ka o description nyɛ bo former former Northern Regional Education Director n tiɛha Elias ŋɔ shee to kpɛŋɔ ti pan tooi zaŋ Cambodia maa n zaŋ pahi.

Dagbani Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di ti wuhi salo binshɛɣu din nyɛ Wikipedia. Di ti bahi bahindi Dagbani Wikipedia. Di bahi bahindi din kpa talahi ni yi ŋun nyɛ ninvuɣ palli n-kpɛrina Wikipedia zuɣu ni a ti tɔhiri sabira din ku kpa talahi ni a mi ti nyɛla ban yɛn tɔŋ kahigi di zaa ha. Ti ʒii ŋɔ puuni Naawuni yi saɣi. Tɔbpɔɣu ti yi pɛn niŋ la Manua. Ti di pun yɛn ya lo shɛŋa yaɣa pam ka ti ni tooi nyɛ ti shɛharanima kaman pɔhim zuɣu lo shɛli polo din mali yɛlimaŋli. Ban saɣi bi niŋ yɛlimaŋli ka ka kali daɣiri din ni, din nima ti ni tooi zaŋ niŋ shɛhira. Ti ni tooi lahi ti shɛhiranim bukunim puuni. Tɔ! Pumpɔŋɔ ti yi pɛn zaŋ la buku zaŋ ti ti shɛhira din pahi. Zuŋɔ ti yɛn bɔhim la. Lahabaya mali sabi bee lahabaya mali niŋ a yi nyɛ lahabali Dagbani Wikipedia zuɣu wula ka a yɛn mali ni niŋ a yi kana ti lihi pɔi ka a yɛn tooi mali lahabali niŋ a yooi a browser a yɛn dihimi niŋ dagin.wikipedia.org Program ŋɔ maa nyɛla program shɛli din yɛn chɛ ka bihi tooi valigi Dagbanli sabbu, Ka a yi ti bia taɣa bia ɛɛ homework o ni tooi kpe internet zuɣu bee Dagbani Wikipedia ŋɔ maa zuɣu n-ti bo baŋsim. Tɔ shikuru bihi ban bɔhindi Dagbanli gba nyɛla bɛ ni tooi zaŋ li di anfaani ni karimbanim bɛn wuhiri Dagbanli bɛ nyɛla bɛ ni tooi zaŋ Dagbani Wikipedia ŋɔ maa n-zaŋ wuhi karimbihi bɛ karinzɔna ni. Bakwai kam, Wikipedia karimba kuɣila nyɛla ban yɛn yirina TV teesa ŋɔ zuɣu n-ti lɛri salo baŋsim zaŋ kpa Wikipedia bɛ ni tɔhiri sabiri di zuɣu shɛm. Kpaŋmi aman ka a ku miri a TV bakwai kam m-bɔhindi baŋsim shɛli din yɛn chɛ ka ti tɔhiri yɛligiri Dagbanli Wikipedia. Gbaami Dagbanli Wikipedia saha station ŋɔ zuɣu asibiri dali kam kuriga anahi yi ti yaɣi minti pihita. Dagbanli Wikipedia saha, Small Fund. ok n tiɛha ti zaŋdi puhiri suŋ tiri ya ni e ni na ku ku saha n ʒi e nin yula kpanjɔɣu n zuɣu ŋɔ um, a yi ka a ti lihi tiri create la wikidata item zaŋ ti bihi ba piri Mohammed Haruna Cambodia sokam ni mi so Alhaji Cambodia la. To pumpɔŋɔ di tu ni ti darigi yɛligi o item maa din yɛn chɛ ka nir kam ŋun yi kpɛna nti vihi bo Mohammed Haruna ka di zaŋ Alhaji Cambodia wuhi o ka o zaŋ li di anfaani kara. To a yɛn niŋ la n-tiha tuuli a yinkam na ti dihi ad statement ŋɔ. A yi dihi ad statement Sitatimɛnti nim ŋɔ maa nyɛla yaɣa yaɣa shɛŋa din buɣisiri bee nahangbaŋ shɛŋa din yɛn zaŋ buɣisi item shɛli a ni kireetiri maa. So di di nyɛla a di kireetirila item zaŋ jɛndi tiŋa bee tiŋ shɛli n-tihi a properties bee um, Wikidata properties ŋɔ maa dini nyɛ bin shɛŋa din yɛn wuhi laa bini maa nahingbana. Instance of, Alhaji Cambodia nyɛla bo? O nyɛla ninsala, so ti yi kana ti kpuɣi instance of ŋɔ um, u write here He-Man n-tiɛhi di puhi pani na, hali di bi yina ka a pili He-Man maa sabbu, di nyɛla binshɛɣu din yɛn yina ka a piili. To a yi dihi He-Man ŋɔ ka labina, a ni nyɛ publish a nudirigu zuɣu ka a dihi publish. To bimpɔŋɔ ŋɔ kam vihibu Mohammed Haruna item on Wikidata o ni baŋ ni kaman Mohammed Haruna nyɛla ninsala domin instance of maa nyɛla bo human. Pumpɔŋɔ chaɣi ti lahi pahi statement din kom n chaɣi ti baŋ Alhaji Cambodia ni nyɛ ninvuɣu so, sex or gender, paɣa n nyɛ o bee doo, o nyɛla doo so kpeŋɔ maa ka a sabi male N-tiɛha a yi lihi a ninyula kpanjɔɣu zuɣu a ni nya ka di puhi pani na, male, female, intersex, transgender female, transgender male, ŋɔ nim maa zaaha nyɛla eh, nahingbaŋ shɛŋa niriba ni kpuɣi zaŋ ti bi maŋa. So beni o bi, o nyɛla doo ka bi bɔri ni bi bol o doo ka so mi nyɛ paɣa ka bi bɔri ni bi bol o paɣa. N-tiɛha, dilan ni bɔri shɛm bee dilan ni kpuɣi o maŋ shɛm din ka a yɛn zaŋ sɔŋda kpɛɣu maa ka nyin ni bɔri li shɛm. To amaa Alhaji Cambodia ŋun nyɛla doo, di zuɣu ti yɛn piila male kpɛŋɔ maa. TP mail ka ka ti dihi publish di saha zaŋ wuhi salo taɣibu nim n bala maa tin lahi ka ti dihi ad statement ad statement ŋo maa pumpɔɣu di tu ni ti wuhi tuun shɛli alhaji cambodia ni tumda a yi ka ti dihi occupation ŋo property maa yuli n boodi occupation di value maa bun daa nyɛ alhaji cambodia o daa nyɛla educationist bee o nyɛla educationist Ka ti pili educationist maa sabbu jaande a sabira nyin lihi maa nini yula kpanjɔɣu zuɣu bee a computer bee a phone zuɣu. A ni sabiri bachi shɛli maa yi ti puhi pani na ka ŋmarigi n pia maa ka a dihi di zuɣu din kɔŋ chɛ ka Wikidata saɣi ti a ni pii shɛli ŋɔ maa. So n tɛha tuuli dini ŋɔ maa n bala educationist, specialist in the theory of education. Di saha shikuru baŋ shikuru baŋ din bala maa bee karimba kuro ka ti dihi publish. Di ni wuhiri tuun shɛli o ni tum. Ti o di leei ka Alhaji Cambodia ka o lahi nyɛla pukpari gba tin tooi zaŋ pahi ni o nyɛla pukpara. O lahi nyɛla sab sabira tin tooi zaŋ li pahi kpe ni o nyɛla sab sabira. A ni ku mi ka o tumdi tuun shɛŋa zaaha o biɛhigu puuni n-tɛha under occupation ŋɔ maa, a ni tooi zaŋ li pahi. A mi kɔŋ zaŋ li pahi Asama n-ku nyɛli. A kɔŋ kamina nti dihi Aadvalu ŋɔ. A yi dihi Aadvalu ŋɔ Ka bɛ tili o daa nyɛla politician ka a zaŋ politician ŋɔ pahi o nyɛla actor bee a mimi ka o daa tumdila tuun shɛli ka a sab a pilli sabbu a ti yɛn sabili naai a ni nya ka Wikidata di gbuɣili bahi na n nabi ka a piili zaŋ niŋ ka di lɛbi o occupation. Tɔ ti ni lahi kana ti dihi a statement. Under a statement ŋɔ maa ti ni kana ti pii country of citizenship. Tiŋgbani din ni ka o be bee tiŋgbani din ni eh, tiŋgbani eh, tiŋgbani din nir n lee nyu o nyɛla Ghana nira di saha ka ti pili Ghana sabbu kama ni di pun yɛli la a yi sabira nyin niŋmi zaɣa di yi ti gbuɣili bahi na ka a piili Ghana sovereign state in West Africa din ka n yɛn pii a ni yɛn piili eh, publish maa ni lɛbi zaɣa nuɣuso ka n dihi publish di saha zaŋ wuhi salo taɣibu ni m bala maa Ka n lan ka a ti deei a sitatimɛnt. N ku aadirila sitatimɛnt din yɛn chɛ ka a ti to n yɛligi ka to n kahigi Alhaji Cambodia ni nyɛ ninvuɣ so. M given name, o yum, o yuli maŋmaŋ lee kuli nyɛla dini nti o yuli m-booni Mohammed ŋɔ. Mohammed ŋɔ maa, a yi ka a ti lihi ti moli Mohammed

amaa so ni tooi ka a ti mali li niŋ pirinla Wikidata gba ni ku nyɛ tɔha sabila zuɣu. Ka ti lahi ka a ti dihi Art Statement. Art Statement ŋɔ maa teeri mi Alhaji Cambodia o daŋ yuli o ni yi dundo shɛli n-na yu shɛli bɛ ni booni li ti naan tooi zaŋ li pahi Place of Birth. Ti yi lahi mi luɣ shɛli bɛ ni duɣi o ti nyɛla ninvuɣ shɛba ban ni tooi zaŋ li pahi. Tɔ amaa n zɔya n zaniya Languages Spoken, Written or Signed. Bal shɛŋa o ni sabira bee bal shɛli o ni tooi yɛli bee bal shɛli o yi ti yɛn n dihi o nuu gbana zuɣu o ni tooi mali bal shɛli n gɔriti o nuu zuɣu gɔribu n-tihi a ti yi ku lu mi shɛli ti mi ni siliminsili din be di puuni a nya ka ti sabi English Di sa, a yi lihi ni pili English sabbu maa, English balibu pam zooya n-yina, tɔ amaa din din lu n-zahim ni bɔri English shɛli maa nyɛla West Germanic language originating in England. Di saha ka m-pii lala dini maa, n yi ku dihi di zuɣu, a ni nya ka publish ya lɛbi zaɣ nuɣiso ka n dihi li. Di saha zaŋ wuhi salo taɣibu ni m-bala, publishing, di publishing maa. Ka n lan kana ti dihi a statement. Tɔ! Pɔi a statement ŋɔ, ti yi mi ka o lahi yɛrila bal shɛli din pahi, bal shɛli pahi, kaman ti zaa mi ka Alhaji Kambodja ka o yɛri Dagbanli. Di zuɣu ti ni tooi pahi Dagbanli maa, a ni yɛn zaŋ bal shɛli din pahi maa, a ni kamina ti dihi add value. A yi dihi add value ŋɔ, ka pili Dagbanli sabbu, A yi sabiri ka ŋmaari a ni, a ni nya ka Wikidata yaa gbuɣili bahi na. Dagbaani, Gur or Mabia language spoken in Ghana timbɔri leebili shɛli maa m-bɔŋɔ ka a dihi di zuɣu ka ka di dihi publish. A yi dihi publish, insha Allahu, di nyɛla binshɛɣu din gba yɛn pahi bali shɛŋa ni o ni yɛra. Statementnima maa din zooya pam Din zooi pam maa nyɛ ni ku bɔri siteetimɛnti shɛŋa ka a yɛn zaŋ niŋ. Ti yi mi shikuru shɛŋa alahaji Cambodia ni chaŋ, ti nyɛla ninvuɣ shɛba ban ni tooi zaŋ li niŋ kamani Educated at shikuru din koori a chaŋ. A yi mi piramari shikuru shɛli alahaji Cambodia ni chaŋ, a ni tooi kana n-gba zaa ti zaŋ li pahi kpe. Hal saha ŋɔ a ni ku lihirila a ninyula kpanjɔɣu zuɣu ŋɔ, a gba ni tooi yooi li n-kai ti zaŋ li pahi Tɔ, tin pahi tin addr statements on Wikidata items shɛm m-bɔŋɔ maa. Tɛha ti lahi ka a ti lihi di yi leei ka a yɛn create Wikidata item zaŋ ti community, ti booni li tiŋa, tiŋkpaŋ n-nyɛ li, fɔŋ ni n-nyɛ li bee fɔŋ shɛli n-nyɛ li, ka a bɔri ni a create Wikidata item zaŋ ti li, wula ka a yi niŋ create lala item maa? Tɔ, tuuli. A yi kɔŋ niŋli shɛm, pirinla ti je ni ti kireti tiŋ shɛŋa din pun be Wikidata la zuɣu, di tu ni a vihi Wikidata zuɣu n-nya n-nya di pun beni bee di kani. Tɔ! Tɛɣu ti ka a ti vihi bo tiŋ yuli booni Jiŋa. N-tɛha ka a ti lihi Jiŋa bɛn tooi sabirili siliminsili shɛm yɛla JAN, Jin A, amaa ti Dagbanli puuni ti yɛn sabila Ji A Ŋ, A, di saha jaŋa, eh, jaŋ maa, ka ti mi jaŋ so ka o be mɔɣuni maa, jaŋ maa nyɛla tiŋ shɛli yuli ka di be ŋmanpirigu nuu ŋɔ. So n pili di siliminsili yuli maa sabbu jaŋa. Ehm, ni sabili maa, a nya ka Tiŋ shɛŋa bee yu shɛŋa din ŋmani jɛŋ shɛŋa ni bɔri ŋɔ ka di yina, amaa n ni bɔri shɛli maa ka di puuni ni tooi dihi mɔɣu ŋɔ din yɛn chaɣi Wikidata vihi pahi n la ka n ku niŋ dihitabili din yɛn ti ma dihitabili ni kamani jɛŋ maa shiri ka ni bɔri di ka Wikidata zuɣu pɔi ka naai pa create li. So yɛn lihi ka bi nya li, yɛn labimina n nuzaa zuɣu ŋɔ under wiki create a new item nti dihi create new item ŋɔ. A yi dihi create new item ŋɔ din yooi luɣi shɛli zaŋ ti a ka yɛn naa sabima ni a kpɛhimiri yuli Di saha ka a sabi di yuli ni nyɛ shɛli din ka ti boli leebili maa. Leebili maa nyɛla yu shɛli din jɛndi binshɛɣu a ni yɛn nam maa bee a ni yɛn create maa. Description Description maa nyɛla lahibali ŋmaa din wuhiri binshɛɣu a ni namdi maa din nyɛ shɛli. Ti zaa mi ni jaŋ nyɛla tiŋ din be eh Ŋmanpirigu yaɣili ŋɔ so di nyɛla a community in the North East Region Yu shɛli lahi beni ka bɛ booni li n zaŋ pahi Jaŋa chaɣa ti sabili Dagbanli kpe din yɛn che ka so gba yi ti kaai ti sabi Jaŋa bee n ti vihi bo Jaŋa ka di nyɛ Dagbanli ka o sabili ka di nyɛ binshɛɣu din yɛn yina Wikidata zuɣu ka o bi lahi kaai ti nam li ka di niŋ duplicate Jaŋa tɔyin sabu ŋɔ maa ka dihi create di nyɛla binshɛɣu din yɛn nam Jaŋ item maa n-zaŋ ti ma. A yi ka a ti lihi din yooi ŋɔ maa, pumpɔŋɔ bia pa ti jaŋ ti booi ni binshɛɣu QID. QID ŋɔ maa kuli nyɛla namba parisi bɛ ni zaŋdi dalindi Wikidata items ka di chɛ ka Wikidata item kam zaa ha ka di mali nahangbaŋ parisi Wikidata zuɣu ka a kana ti lihi hali ti yi mali Alhassan Fuseni, Alhassan Fuseni bin tuhi tuha ka Wikidata ayita ŋɔ maa nyɛ binshɛɣu din waligiri ba kamani ti foon namba nim ni ku bɛ n waligiri ti shɛm la. To bin pahi ti ni tooi zaŋ di Dagbaani leebili pahi ti yi kana ti dihi edit ŋɔ eh, jaŋ ŋɔ Dagban li ni, ti ni yɛn sabili ti bee n-sabili silimiinsi bɛ sabirili shɛm ŋɔ, ti ni sabili la Dagban li ni ti ni sabiri jaŋ shɛm, ji a ŋ a, di saha dini nyɛ jaŋ maa. Description, Di nyɛla tiŋ din be ɛɛ ŋmanpirigu yaɣili ŋɔ kpe ŋɔ. Silimiinsili maa nyɛla din be North East Region. Ti gba ni tooi sabili di nyɛla tiŋ din be North East Region bee ka ti sabi di nyɛla tiŋ din be ŋmanpirigu yaɣili din kɔŋ chɛ ka nir kam ŋun vihiri bɔri jaŋ shee ka di nyɛ ka di mali hankali zaŋ tooi, to ti yi niŋla ka ti kana ti dihi publish. A yi kana ti lihi um I created an item for community, this statement bela di ko ka chɛ I created item for a human being, so din nyɛ community maa under um instance of kpe ŋɔ maa ti bee n use human domin jaŋ pala ninsala di nyɛla tiŋa so kpe ŋɔ maa di nyɛla human settlement. To ti pii human settlement maa ka ka ti dee publish a nya ka ti zaŋ ti eh, taɣibu nim wuhi salo nima tin tooi lan add value value maa nyɛla wuya jiŋlahi nyɛla tinkpaŋa so tin tooya ni jiŋ nyɛla village di saha lan pili village sabbu a nya ka village puhi pa na ni a small clustered human settlement um, smaller than a town tin tooi lahi pii ŋo maa ka zaŋli wuhi salo taɣibu nima A lan ka a ti lihi ti ni tooi lan pahi statement tiŋ din ka jaŋ lee be. Jaŋ bela Ghana. So di sa country. Country maa nyɛla bo? Ghana. A yi niŋ country maa Ghana ka a ka a ti pii Wikidata ni gbuɣi shɛli bahi a maa. ka zaŋ wuhi salo taɣibinima. Allah ka ti dihi a statement located in in the administrative territorial entity Ghana luɣi din ka di leei be, region din ni ka di be, district din ni ka jiŋ be. Jiŋ bela North East Region. Di saha ka m ti lihi sabbu North East Region. N ti yɛn sabi na a ni nya ka Wikidata ka di yaa gbuɣili bahi na kamani din pun niŋdi li shɛm. North East Region. To Yawɛ di luna, ka n dihi li ka ka ti dihi publish. An la ti lan ka ti dihi a statement. A statement ŋɔ maa di niŋ ka ti mi di geocoordinates kamani eh, silimiinsi ni booni binshaɣu geocoordinates nyɛla di nyɛla namba parisi a ku ŋmɛli a ku be dunia luɣuli kam zaha ka ŋmɛli niŋ a foon ni ka dihi direction di kɔŋ zaŋm hal ni jiŋ yiŋa ka di pala a yɛn bɔhila so To ti yi di miri ti naan zaŋ li niŋ hali ti yi miri population di daadam biɛlim kalinli ti nyɛla ninvuɣu shɛba ban yɛn zani niŋ n tɛha pirinla saha ni kuli kani maa zuɣu ti ni kɔni zani ka yɛli shɛm nyɛmi di yi leei ka a bɔri ni a create wikidata item zaŋ ti ninsala a ni tooi yoogi kamani ti siyaasa nim ŋɔ ti ni booni shɛba politicians ŋɔ bɛ wikidata item din sɔŋsi ka a tooi kireeti Wikidata item zaŋ ti nir kam zaaha a ni bɔra. A lihi sitatimɛnt shɛŋa din mala, kaman a yo Loye Haruna Wikidata item din waha sitatimɛnt shɛŋa din tu na zaŋ pahi n kireeti An Item for a Human Being. A di mi lan nyɛla tiŋ ka a yɛn kireeti Wikidata item zaŋ ti, ka yo kaman tiŋ kamani Tamale bee Ankara N-tiɛha, di Wikidata item maa di mali statements viɛnyɛla din yɛn wuhi a bɛn creatiri Wikidata item shɛm zaŋ ti tiŋa. N-tiɛha, a ni ku lihiri shɛli ŋɔ maa, a ni tooi labina ti lihi li ti social media handles zuɣu. A yi kpe Facebook nti dihi Dagbaani Wikipedia saha, n-tiɛha a nyɛla ŋun yɛn nya anfooni ŋɔ maa bee videonim ŋɔ maa n-lihi. A lahi chaŋ Twitter bee Instagram a ni lahi nya Dagbaa ni Wikipedia saha ka viidiyo ŋɔ maa beni ka a lihi. Cheli gba YouTube zuɣu di beni Dagbaa ni Wikipedia saha. N saha tin ka a ti paai luɣi sheli ŋɔ maa eh ti puhiri niri kam zaaha ŋun na ku ku saha ʒi o ninyula kpanjɔɣu zuɣu n lihiri Dagbaa ni Wikipedia saha. Naawuni ni o abarika niŋ a ni N tiɛha ma ŋun zaŋ ʒii ŋɔ wuhiya ŋɔ zuŋɔ n-nyɛ bihi Bapere Fuseni Mohammed Kamaldeen sokam ni mi so DN shitɔbu Wikimedia Project zuɣu la. Naawuni ni o vuhi tuma jɛlinsi, Naawuni niŋ alibarika niŋ ya ni, ni a di yi suhigu.